איינע פון די זאכן וואס ציט מענטשן זייער שטארק איז צו האבן א השפעה אויף אנדערע מענטשן. נישט אייביג קען מען האבן א דירעקטע השפעה, אמאל האט מען השפעה פון א ענטיטיר. און דאס איז איינע פון די חידושים וואס מענטשן ציען אסאך אן. ווי קען איך האבן א אינפלוענס אויף יענעם? ווי קען איך משפיע זיין אויף יענעם אן ער זאל כאפן אפילו? כ'דענק מיט אסאך יארן צוריק ווען איך אנגעהויבן צו זיצן מיט מענטשן, און איינע פון די זאכן וואס איך האב געהאלפן פאר מענטשן איז צו לערנען EFT, Emotional Freedom Technique, ס'איז א וועג וויאזוי א מענטש קען זיך באפרייען פון שווערע מחשבות, שווערע געפילן, א אינטערעסאנטע טעקניק. איינע פון די אינטערעסאנטסטע חלקים דערפון איז אז מ'קען עס טון פאר א צווייטן. מענטשן ווערן זייער די חידוש ווען זיי הערן דאס, איך קען האבן א טעקניק וואס איך קען באפרייען א קינד מיינער אדער א חבר מיינער אפילו פון א שלעכטע געפיל אן ער זאל אפילו וויסן דערפון, דאס איז א זאך וואס ציט מענטשן מורא'דיג שטארק. פונקט לעצטנס געווען אויף א שבת מיט אינגעלייט און איינער איז צוגעקומען צו מיר ער האט געהערט אז דא אזא טעקניק וואס מענטשן גיין אמאל ביי די בעטן פון די קינדער בשעת א קינד שלאפט און מ'רעדט צום קינד אין זיין שלאף און מ'האט השפעה אויף זיין מח, wow דאס קוקט אויס א מורא'דיגע זאך, איך בין געפרעגט צו צו עס קען זיין אמת, ס'דא מענטשן וואס גלייבן אין דעם זייער שטארק, סאו א וועג צו האבן השפעה אויף יענעמ'ס מח. איינע פון די וועגן צו האבן השפעה אויף אונזערע קינדער איז אזאך פארשטייט הייליגע אוהב ישראל פרשת מטות און זאגט א מודיגע זאך, משה רבינו זאגט בני לכם ערים לטפכם, ער געבט מוסר פאר אידישע קינדער צו נעמען ערענסט די שמירה וואס אונזער קינדערליך דארף האבן, אונז ווייסן מיר ס'איז א וועלט פון חינוך הבנים יעדער וויל טון וואס זיי קענען נאר פאר די קינדער, קינדער גייען אינדרויסן ס'איז דא אלע מיני השפעות, קינדער דארפן אזא שמירה עליונה, וויפיל א טאטע און א מאמע ווילן נאר אינוועסטן ווילן זיי משקיע זיין אין חינוך הבנים, זענען זייער לימיטעד. דער ראש ישיבה פון שערי יושר זכרונו לברכה רב ראזענבלום פלעגט זאגן אז ס'איז וויכטיג פאר א מלמד צו אויפנעמען די קינדער צופרי מיט א מורא'דיגע שמייכל, פארוואס? ווייל דו ווייסט גארנישט וואס האט געשמייכלט צום קינד אויפן וועג אין חדר. און ווען א קינד קומט אהיים פון חדר ווי וויכטיג איז אז א מאמע זאל אויפנעמען דעם קינד מיט א שמייכל, ווייל דו ווייסט גארנישט וואס האט געשמייכלט צום קינד אויפן וועג אהיים פון חדר. דער קאמפעטישן וואס עלטערן האבן ווען ס'קומט צו חינוך איז געוואלדיג. א וועלט פון נסיונות, א וועלט פון זאכן וואס ציען, א וועלט פון זאכן וואס שמייכלען. קען דען א טאטע און א מאמע פילן רואיג אז זיי קענען באמת מחנך זיין זייער קינדער? זאגט דער הייליגער אב ד רוב בני לכם ארם לטפכם מיינט אז ווען א טאטע פירט זיך בקדושה ובטהרה מיט דעם באשאפט ער מלאכים אין הימל, ארם מלשון אירן קדישן, איז זיי גיבן אכטונג אויף די קינדער. א טאטע קען נישט אכטונג גיבן אויף זיינע אייגענע קינדער, נישט אין די היינטיגע וועלט זיכער נישט, און אפילו נישט דעמאלס ווען משה רבינו האט גערעדט צו אידישע קינדער. א טאטע קען נישט טון אלעס וואס פעלט נאר אויס אז זיין קינד זאל זיין אפגעהיטן, אבער א טאטע וואס וויל טון וואס ער קען יא טון, ער קען זיך פירען בקדושה וטהרה, ער גייט אין גאס און האט א התגברות אויף א נסיון צו ס'איז שמירת עיניים צו יעדער ענין פון א התגברות און קדושה, דאס בויט מלאכים דאס געבט נחת אין זיינע קינדער. און איינע פון די זאכען וואס איך האב שוין געזאגט פאר אסאך מענטשען, ווען דו גייסט אין גאס און דו האסט א נסיון און דו חזר'סט דער פסוק בני לכם ערים לטפכם איך טוה דאס פאר מיינע קינדער, איך שיק אריבער א שמירה פון מיינע קינדער, נישט אינמיטן שלאף און נישט מיט א טעקניק, נאר מלאכי עליון גייען היטן אויף מיינע קינדער זאלן זיין אפגעהיטן און הייליג מיט דעם וואס איך בין מתגבר אויף מיינע נסיונות, דאס איז א חיזוק.